Нинди популярлык? Без нинди популяр булыйк инде, Илнар? Театрдан, гомумән театрдан сине нәрсә китәргә мәҗбүр итәр иде? Эчке тоемлавым буенча мин менә шәрә чишенеп чыкмас идем. Сәхнәдә искә төшәме бала?
Юк. Кечкенә вакытта.
Хатын-кызның Төп вазыйфасы һәм төп роле ана булуда икән, мин аның 7 ел элек аңладым.
Риза, әрсезлекнең шиге кайда актерлар өчен? Чамасы бармы әрсезлекнең? Сүнгән йолдызларның сәрвәреннән, мәсәлән, аскы күз кабагы сикереп калды. Менә бу плюсмы, минусмы, белмим мин.
Талантларның күңелләре нечкә. Сындырып та була кимереп, Сыйдырып та була бүгенгенең Калыбына туры китереп. Хәерле көн! Ватаным Татарстан газетасының махсус проекты Җавап бар тапшыруын без бүген Әнгам ага Атнабаевның әнә шундый шигъри юллары белән башлап җибәрәбез. Сәбәбе, бүген бездә кунакта Татарстанның ат казанган артисты, Тинчурин театры актрисы, гүзәлләрнең гүзәле Риздә Сәлахова үзе. Риздә, хәерле көн! Хәерле көн, исәнмесез!
Исәнмесез! Ялгышмасам, син беренче әңгәмәгә килдең Татарстанның атказанган артисты исеме белән. Әллә булдымы инде бүген? Бер ай эчендә. Юк, дөрес әйтәсез, юк, юк. Э, әлбәттә, дәрәҗәле исем һәм аның җаваплылыгы да бар бит инде. Синең өчен нәрсә дигән сүз бу?
Рәхмәт дигән сүз бу. 17 ел хезмәт куйганнан соң э, бирелгән исем. Әйе, Тинчурин театрында инде ирем Артем Пискунов белән бергәләшеп унҗиде ел хезмәт куябыз, Аллага шөкер. Һәм менә унҗиде елдан соң, ниһаять, насыйп булды. Әле Артемыма юк, аңа көтәбез, Алла бирсә. Насыйп булсын аңа да. Икәү бергә бирмәүләре генә күңелсез булды. Бер кеше мине хәтта болай дип котлады. Сине Дәрәҗәсе төшеп бара торган дәрәҗәле исемең белән котлыйм, диде. Бу сүздә, бу котлауда бар дөреслек, хаклык бар. Икенче, икенче сорам шул иде. Ни, ни кызганыч, бу сүздә хаклык бар, чөнки ярар инде, мин минем әйтүдән ни мәгънә, мин үзем теге шул исемне йөртә торган артист булгач инде хәзер, ләкин инде күп кеше яза бит инде менә Э, сезнең э, газета укучылары да һәрдаим язалар аны этенә дә бит бетенә дә биреп бетерделәр бит инде әле моның юкмыни ә моңа нәрсәгә бу бит әле э, лаек түгел монсы бит инде күптән лаек моңа инде атказанган түгел халык лаек дип төрле кешегә төрле комментарийлар язалар бит инде шуңа күрә биргәннәре өчен рәхмәт бик теләп шатланып кабул иттек аллага шөкер дәрәҗәсе бар җаваплылыгы бар Исән-сау, шушы исемгә лаек булып, алга таба да хезмәт итәргә язсын. Артем турында сорау минем әле тапшыруның ахырында иде. Нишлисең, ир хатыны, шуңа күрә тартып чыгардың. Артем Димәктән нәрсә генә дисәк тә без Резидә инде ул актер өчен, актриса өчен төп максат иҗат, гомумән иҗат кешесе өчен ул инде ул популяр булу. Әлбәттә, кемдер әйтергә мөмкин, милләт өчен хезмәт итәбез, тегесе монсы дип. Әмма популярлык барысын да хәл итә. Сезнең очракта икегезнең дә популярлыкны параллель алып барырга тырышырга кирәк бит инде. Менә моңа ничек ирешәсез? Авыр түгелме ул? Бу популярлык дигәннән, чыннан да Казан театр училищесына укырга кергәч, 20 ел элек инде. Э, безнең остазыбыз ул вакытта тинчурин театрының баш режиссеры рәшит заһидуллин татарстанның э, атказанган сәнгать эшлеклесе россиянең атказанган артисты һәрберебезгә без әле беренче курс балалары былай итеп уздырабыз инде нәрсә икәнен аңламыйбыз артем әйтмешли миңа ундүрт яшь әйе анда кемгәдер унбиш мин иң кечкенәсе идем инде курста калганнарга анда кемгәдер уналты унҗиде Ә, һәрберсеннән сорыйлар бит инде. Әйдә, әйт әле, менә нинди теләк, нинди максат белән килдең, нәрсә кирәк сиңа монда театр училищесында? Кемдер әй, чыннан да әйтә инде, татар телен үстермәкче булам, телгә хезмәт итәм, кемдер әйтә анда, милләткә хезмәт итәм, Артем әйтә, минем популяр буласы килә. Тагын Артемны сөйли башладым инде мин, ансыз булмый инде, әлбәттә. Минем популяр буласым килә. Без бөтенебез, апау, дип уйлыйбыз инде. Ятсыз. Ятсыз бу. Рәшит Магрәш шунда әйтә, менә, менә, дөрес әйтте, менә, Соң, артистның тагын нинди максаты булырга мөмкин? Ахыр чиктә ул шуның аша бит инде, бүтән милләткә хезмәт тә иткән, популярлык аша хезмәт тә бит. Әйе, шуңа күрә әйтә, будьте честны всегда, һәрвакыт ди, дөресен сөйләгез. Менә дөресен әйтте, молодец! дип шул вакытта Артемны мактаганын хәтерлим. Чөнки амбицияләре булмаган, популяр булырга тырышмаган артист, ул артист була алмый. Чөнки артистның һичшиксез амбицияләре булырга тиеш, максатлары булырга тиеш. Э, дөрес теге әйтәләр бит, э, генерал булырга э, тырышмаган солдат юк дигән шикелле. Шуңа күрә инде һәр артистның популяр буласы киләдер инде ул чыннан да. Хаман шул Артем булыр инде. Тагын бер сорау алайса. Сезнең бергә башкарган рольләрегез бихисап, әмма иә. бүгенге тормыштагы иң яхшы проектыгыз инде ул сезнең улыгыз. Аллаһ шөкер. Быел көз укырга керде.
Аллаһ шөкер.
Резидә, менә без сине бит инде монда бер айлап чамасы чакырабыз. Синең теге эшең килеп чыга, бу эшең килеп чыга. Менә шул эшләр арасында балага ничек вакыт җиткерергә тырышасыз? Авырмы? Авыр дип, э, авыр дип инде Аллаһ Тәгалә ул теге э, күтәрә алмаслык сынаулар, авыртулар бирми дигән шикелле, Башкарып чыга алмас эшләрен дә бирми. Кеше сорый инде, ничек өлгереп бетәсез сез, тегесе монысы дип инде. Э, ләкин Аллаһ Тәгаләгә тапшырып, графигыңны дөрес итеп төзесәң, бөтен нәрсәгә дә өлгереп була икән. Ләкин һәр нәрсә сәгате суккач кына була. Менә бүгенге безнең сезнең белән очрашуда бар тик сәгате суккач кына э, тормышка ашты, шулай бит. Теге атнада да сөйләшеп карадык, аннан алда да сөйләшеп карадык, булмады. Ләкин менә Димәк, сәгате сукмаган булган. Мин шулай дим. Менә бүген сәгате суккач, насыйп булды. Ә, Әскәр әскәргә инде игътибар җитмидер инде һичшиксез. Әле хәзер инде ул без э, үсеп җиткәч, еш кына безнең белән театрга йөри. Элек без аны бик театрга алмый идек. Үзебез белән минем әти-әнием монда якында гына булгач, мин үзем Залесный бистәсе кызы. Әти-әнием минем Залесныйда тора. Ә инде кайнатам, кайнанам Мөслим районы Усы авылында тора, Яңа Усы авылында. Ә үзе минем әти-әниләрне әйткән дә юк инде, алар һәрдаим ярдәм итеп торалар. Әле кайната-кайнана да кирәк булса хә киләбез дип җитәләр, әле кайната бездә бүген. Бездә әлегә бу атнада бездә яшәп тора. Ул теге кунакка да килә, әскәрнең продленкасы булмаганда аны мәктәптән, гимназиядән алып, аннары музыкалкаларга илтергә, хореографиягә илтергә кирәк иде. Ул мизгелдә дә минем әти әни чит илдә ялда иде ул вакытта, әти кил инде зинһар, без барысын да язып бирәбез дә инде әтигә, менә ундүрттә утызда кереп аласың, унбиштә утызда чыгарасың, фәлән төгән дип менә шулай итеп алар ярдәме белән Аллага шөкер, менә Әскәр әкрен генә үсеп килә. Элек инде мин бик нык борчыла идем, әнигә дә әйтә идем, инде менә Әскәр бүген начар йоклады. Кечерәк чагында инде Әскәр бүген начар йоклады. Мин менә көндез бит чарага киткән идем. Йә анда, мин көне буе аның белән булмаган идем. Ул, күрәсең, мине йоксынудан шулай начар йоклагандыр инде. Ул аңа стресстыр инде, дип борчыла идем инде. Без бит инде хатын-кыз шундый, бөтен нәрсәдән ниндидер бер подтекст эзлибез. Артем ул әйтә, нинди бала, ние, нинди травма, хә, әйтәләр бит инде, балага травма була, балага травма. Артем әйтә, нинди травма, безне ашау калдыралар иде, өйдә бикләп китәләр, и, берни травма булмады, нормальный кеше булып үстек әле, шуның кебек инде. Әни әйтте, әйтте инде шунда. Бала ата-ананы үзе сайлый ди бит, дип сөйлиләр бит инде. Гомумән, бала шушы якты дөньяга туар алдыннан ата-ананы үзе сайлап ала, ди, дигән фараз бар. Бездә кунакта психолог Риза Сәлахова. Юк, юк, юк, психолог түгел. Шундый фараз бар. Дип әйтик инде. Дип әйтәләр инде.
Дип әйтәләр психологлар. Ә, әни әйтә инде, үзе сезне сайлап килгән бит. Үзе сайлап алган, канәгать булып, яратып. Димәк, үз язмышына нитергә тиеш була инде, ризалашырга тиеш була инде дигән шундый бер фраза әйткән иде инде әнием. Ләкин шулай да әскәрне игътибарсыз калдырырга тырышмыйбыз инде, түгәрәкләрне дә йөртергә тырышабыз, ничек тә теге камилләшсен, төрле яклап кеше, кеше, кеше булсын дип әйе һәм мондый теге бик ничек дип әйтим инде киң карашлы кеше булсын егет булсын дип тырышабыз амин шулай булсын ә шулар да әти әнисенә әлеге дә баягы популярлыкны югалтмаска кирәк син нәрсә эшлисең менә популяр булып калу өчен әле әскәрнең бер кызык әйберен генә әйтим әле Бер көнне без тагы эшкә Шулай, китмәкче. Арте- Артемны сөйләштек әскәрендә. Өч сорау. Әйе. Ә, Бер көнне китмәкче булабыз инде эшкә. Ә, Әскер әйтә инде, ял көне инде. Без ял көнне эшлибез бит инде. Якшәмбе, шимбә безнең өчен ял түгел ул. Безнең ял берәү, ул дүшәмбе. Әмма без ул көнне башка эшләрдә эшлибез. Ә, Әскер әйтте, тагын репетициягә китәсезмени? Без әйтәбез, ие, ие, улым, менә хә премьера чыга да, Аннары туктыйбыз, әзрәк туктап торабыз, эш бетә. Сезнең эшегез бетми. Бетә, бетә. Менә премьера бит инде менә борын төбендә чыга. Кайчан? Пенсиягә чыккач эшегез бетәме сезнең? дип ул балакай менә шулай нитә инде кайвакыт ачыргалана, шундый фразалар ыргыта инде безгә. Сезнең эшегез пенсиягә чыккач та бетмәс инде дип. Бетте. Шул гына иде. Сәхнәдә искә төшәме бала? Юк. Кечкенә вакытта.
Артист сәхнәгә чыккач, ул онытылып уйнарга куштырнаклар эчендә димме инде ул уйнау сүзе дә әллә нинди кебек инде яшәргә дисәң дә бик пафослы килеп чыга инде э, бөтен дөньясын э, онытып уйнарга тиеш шуңа күрә ул онытылмасаң тамашачыны ышандырып булмый үзең ышанмасаң Йөз процент. Тамашачы да сиңа ышанмый бит инде. Мәсәлән, мин дә теге э, нәрсә дә булса сөйләгәндә үземә үзем ышанмыйча гына теге э, мык килеп кенә сөйләсәм бит инде ул кешегә дә кызык түгел э, дип килеп сөйләсәм. Шуңа күрә роль уйнаганда да ык-мык уйнасаң, башканы уйлап уйнасаң, ышандырмасаң, әлбәттә, тамашачы сиңа ышанмый. Әйдә, популярлыкка әйләнеп кайтыйк без дә. Синең өчен кыйммәткә төшәме популярлык? Нинди популярлык? Без нинди популяр булыйк инде, Илнар? Татар театры артисты ул бит инде, гомумән, татар театры ул бик э, тар юнәлеш. Рус театрында эшләсәм, бәлки мин анда Мәскәүгә ашкыныр идем, э, яисә анда Петербургка. Минем рус телем дә инде шуның кадәр генә. Мөслимчә.
Мөслим киленнәренчә. Шулай диген.
Мин үзем бит Мөслимнән түгел, минем чыгышым Казаннан булса да, әти-әнием минем берсе, әтием Яшел Үзән районы, э, әнием Алабуга районыннан. Ике сөйләшү бергә, ике диалект бергә кушылгандыр инде ансы. Шуңа күрә без Мәскәүгә кереп карадык, шунысын да әйтергә кирәк. Дүрт ел буе монда Казан театр училищесында укыганнан соң, училищены тәмамлар алдыннан, Без дүртәүләшеп Мәскәүгә, дүрт курсташ, Артем шул исәптән, ул инде хәзер әйтә, мин сиңа ияреп кенә бардым инде, миңа ул кирәк тә түгел иде дигән була инде. Дүртәү барып карадык, беркая, мин шәхсән үзем өчен әйтәм хәзер үзем турында, мин беркая да узмадым. Шулай итеп без Казанга кайттык. Ул вакытта инде бик шундый рәхәт түгел иде инде, мин шундый талантсыз икән дигән теге җылаулар да күп булды инде, әлбәттә, әни нык чаклап инде, әни мин беркая үтмәдем, мин бездарный икән дип. Ләкин Аллаһ Тәгалә җаен чыгарды, Тинчурин театрын алдылар, Аллага шөкер, һәм менә унҗиде ел эшлибез. Шуңа күрә мин инде белмим, татар татар театры бик теге тар юнәлеш булгач, безне бит инде э, татар милләте генә белә диярлек. Ә ул бит инде бик күп түгел, ләкин шулай да үзебезнең милләттәшләр арасында бәлки күпмедер дәрәҗәдә популярлык бардыр, ләкин мин үземне ниндидер популяр кешегә санамыйм. Мин саныйм.
рәхмәт ә, ә кыйммәткә төшәме дигәннән ничек инде кыйммәткә нәрсә эшләргә була соң популяр булыр өчен ул эстрада артистларына бәлки кыйммәткә төшәдер чөнки алар бит инде клип төшерергә тиешләр башта инде җырын сатып алар, алалар аннан аранжировкасын ясыйлар аннан клибын төшерәләр аннан билет саталар э, режиссер яллап э, концертларын оештыралар һәм башкалар безнең алай түгел бит Без яраткан эшебезне эшлибез һәм безгә әле аның өчен түлиләр.
Мин корбаннарга нинди корбаннарга барырга туры килә дигән сорау. Корбаннар... Син акчага күчерәсең. Ә кыйммәткә төшәме дигәч, мин акча белән бәйле дип аңладым. Чыннан да корбаннар инде корб. Юк, мин корбаннарга барырга әзер түгел. Корбан ул булыр иде, мин декретка китмичә, бәби тапмыйча, гомер буе Татар театрына тугры, ну, мин тугры калам мин ансы, мин тугры үземнең театрыма, Тинчурин театрына да һәм гомумән татар театрына һәм гомумән театр э, сәнгатенә. Ләкин э, карьера дип декретка китмичә, бәби тапмыйча утыру ансы инде юк, безнең турыда түгел, чөнки хатын-кызның төп вазыйфасы һәм төп роле ана булуда икән, мин аның 7 ел элек аңладым. Һәм хәтта күңелләрем тулып китте. Төп ролең шулмы синең? Әни булма? Әлбәттә.
Калганнары?
Калганнары
икенче пландагы. Икенче пландагы. Рольләр.
Резда без бүген бик катлаулы дисәм буладыр инде. Шундыйрак заманда яшибез. Кеше күңелен күрү авырмы? Сез барыбер сәхнәгә чыккач кеше күңеленгә тырышасыз. Елатсагыз да, елмайтсагыз да, көлдерсәгез дә. Авырмы? Менә бу сизеләме? Менә бүгенге вәзгыять дөньядагы, соңгы еллардагы дип әйтик.
Күпмедер дәрәҗәдә тәэсире бар инде бу вәзгыятьнең. Һичшиксез, бөтен нәрсәгә һәм театрга шул исәптән. Чөнки репертуарга спектакльләрне дә инде шул күзлектән чыгып сайлыйлар. Кайбер спектакльләрне уйнатмыйлар. Берничә спектакльне уйнатмыйлар бүгенге вәзгыять белән бәйле рәвештә. Ул да булса менә Сүнгән йолдызларны уйнатмыйлар иде, чөнки анда беренче бөтендөнья сугышы турында бара сүз. Ләкин без аны кире кайтарттык. Без дип әйтәм инде, актерлар администрациядән әлеге спектакльне, ул бит безнең Тинчурин театрының йөзек кашы дип, аның бит инде мәгълүм булганча авторы Кәрим Тинчурин һәм ул чыннан да безнең театрыбызның йөзек кашы. Э, без аны әйбәт спектакль тамашачы һәм мәктәп программасына кергәч инде бигрәк тә мәктәп балалары яшүсмерләр әлеге спектакльне карарга тиешләр күрергә тиешләр әйдәгез туктатмыйк дип кире кайтарттык э, ислам апа мәхмүтованың син бит минем бер генәм дигән спектакле анда инде әфган сугышы турында бара сүз ул спектакльне аннан соң аның героинясы да декретта әлегә айсылу мәсәләмова шуңа күрә ул спектакль әлегә туктап тора аны уйнатмыйлар
Авырмы син үзеңә сәхнәгә чыгарга? Әллә андый үзгәрешләр сизелмәдеме? Үзгәрешләр бар инде ул, чөнки ни кызганыч, ул ул вәзгыять бит инде ул әйбер һәрбер гаиләгә инде хәзер кагыла. Кемнеңдер абыйсы, кемнеңдер ике туган абыйсы. Шуңа күрә ул борчый инде күңелне сүздә. Мин нәрсәгә әйттем бу сорауны?
Чөнки халык арасында шундый фикер дә бар бит, менә шундый авыр вакытлар, ә сез ике кайланы механизм җырлап биеп йөрисез. Ишетеләме андый сүзләр? Безгә бик юк. Бәлки эстрада артистларына барып җитәдер андый әйбер. Аннан соң без бит эстрада, мәсәлән, эстрада артисты ул үзе өчен үзе җавап бирә. Ә театр артисты ул бераз гына башкачарак. Без кеше кешесе. Безнең өстә режиссер бар, безнең өстә директор бар һәм репертуарны да. Команда. Әйе, команда бар. Репертуарны артист кеше сайламый, Рольне дә артист үзенә үзе сорап алмый, аңа режиссер бирә һәм бурыч-максатларны да аңа режиссер куя. Мәсәлән, теге яисә бу рольне мин үземчә күрәм, ә режиссер башкача күрә икән, ул аны башкача куя һәм мин үтәргә тиеш. Үтәргә тиешмен. Әйе, мин үземнең позициямне якларга хокуклы, ләкин яклап бетерә алмасам, әгәр дә мин үз позицияма ышандыра алмыйм икән, аның яхшырак икәнен, аның отышлы икәнен аклап бетерә алмыйм икән, режиссер Үзенең ниендә кала инде, үзенең фикерендә һәм мин аның фикерен үтәргә тиеш булам. Тамашачы актерга иярәме яки актер тамашачыга иярәме дигән мәңгелек дилемма бар бит безнең сорау. Син кайсы якта? Ияртеп буламы тамашачыны? Ияртеп була.
Әллә инде зал тутыру өчен сиңа иярергә туры киләме? Сез сиңа дигәндә бу очракта команда. Әйе, әйе, билгеле.
без инде теге яклы да, бу яклы гына да була алмыйбыз. Шул менә ике ягын да э, бер тигез эшләп бара алсак, дөрес булыр иде. Димәк, кассовый дибез инде. Кассовый спектакльләрдә чыгарга тиеш, э, театрны ашата торган һәм э, бөтен тамашачыга туры килеп бетми торган ниндидер эксперименталь спектакльләр дә булырга тиеш. Чөнки артист әһәхәй-мәхәхәй комедияләр генә уйнап йөреп, ул үзенең осталыгын югалта. Менә Мәскәү артистлары, гел, һәрдаим сериалларда төшә торган рус артистлары алар әйтәләр инде, сериалда Төшеп йөреп, актерлык осталыгын югалтасың, ди. Шуңа күрә театр, параллель рәвештә театрда эшләү мөһим. Үзеңнең, үзеңне тонуста тотар өчен, чөнки озак уйнамасаң, йә озак халтура шабашкаларда йөрсәң, ул нутро дибез инде, актерның эчке дөньясы, ул ката башлый. пластилин кебек ә безнең э, нутробыз безнең эчке дөньябыз актерның пластилин йомшак пластилин булырга тиеш чөнки менә режиссер сиңа әйтә икән болай син шулайга бөгелергә тиеш сиңа сине былайга бөгеп карыйсы килә икән син былайга бөгелергә тиешсең э, каткан нутроны аны менә әйтәсең ю ю бу фразаны усал итеп әйтмә ирония белән әйт дип нутросы каткан артист аны мәңге эшли алмый Кайвакыт менә ятлатасың, ятлатасың, былай әйт, менә алай түгел, былай әйт дип тә әйтәсең. Ул балалар укытканга да мин моны беләм, балалар белән дә шулай һәм хәтта профессиональ артистлар белән дә. Ягъни безнең белән, мин башка артистлар турында әйтмим, үзебез турында әйтәм. Безнең белән дә шулай. Бер төрле менә өйрәнеп китсәң, икенче төрлегә күчү шактый авыр. Ә артистның эчке пластилины йомшак булса, ул бик тиз ишетә режиссерны һәм аның бурычын үти ала.
Киң катлам тамашачыга, әлбәттә, кидер инде ул, миңа калса, җиңел әйберләр кирәктеген. Ә катлаулы, фәлсәфәле, э, мәгънәсен вакыт узгач кына аңлый торган э, постановкалар Постановкалар Керек. бар һәм андый тамашачылар да бар. Бармы? Әйе, э, ш- андый постановкаларыгыз бармы? Миңа менә фәлән ише комедия кирәкми, ул минем зәвыгыма туры килми диючеләр э, шактый. Хәтта Шәһәре-шәһәре белән шулай икән. Мәсәлән, менә Уфада тамашачы бик белемле, гыйлемле һәм театр дөньясын төптән аңлаучы, фәлсәфә яратучы, акыллы, укымышлы тамашачы икән. Без әле менә узган елның декабрендә гына барып кайттык. Без инде анда гадәттәгечә гастроль булгач, төрле спектакльләр алып бардык. Комедияләрен дә, җиңелчә комедияләрне дә һәм мистик драмасын да, фәлсәфи драмасын да. Тамашачы шулвакыт әйтте, Безгә мондый комедияләр алып килмәгез, безнең зәвыкка туры килми бу, диде. Ә Казанда рәхәтләнеп бара. Бу, әлбәттә, Казан тамашачысын теге кимсеткән кебек булып чыкты, инде кимсетү ниеннән түгел, кимсетәсем килми, бездә дә, әлбәттә, төрле, төрле ни, кабул итү дәрәҗәсе бар. Әмма кемгәдер чыннан да бары тик комедияләр генә кирәк, драма тормышта да менә моннан диләр инде. Ә кемдер әйтә, миңа хәтта ир-ат кешенең әйткәне бар, шундый җыелды эчемдә, э, теге авырлык дип инде, җылыйсым килә берәр драмага я трагедиягә чакыр әле, тамашачы белән бергә шунда җылыйсың инде ул, бер, бер кеше бер-берсенә игътибар итми, бөтенең бергә җылаганда дип инде. Тормышта җылый алмыйм, театрга килеп хет җылап бушанып китәр идем дип. Бездә ике ел элек бер әңгәмәдә менә мондый сүзләр әйткәнсең. Э, татар театры миллилеген югалта бара. Мине шул борчый. Калфак читектән китәргә кирәк диләр. Бәлки кирәктер дә, ләкин хаман сайын Европа театрларына яру татар менталитетына бөтенләй хас булмаган постановкалар кую, яисә классик материалны бозып кую, ул күңелне тырый торган нәрсә. Мин аның белән килешә алмыйм. Бу фикер үзгәрмәде? Юк, бу фикер үзгәрмәде, ул һаман да шулай ук. Заманча куям дип, мин заман режиссеры дип инде теге мин штамплардан качам, минем үземнең фишкаларым бар дип, чәчәк чәчәккә, онга, әллә нинди блестяшкаларга, конфетиларга конфетилар утлар белән мавыгып китү күзәтелә бүгенгесе көндә театр сәнгатендә. Ә мәгънә югала бара. Ә бит бар шундый режиссерлар мәгънәне дә саклап кала, мәгънәне ача, әйе, ул үзенең фишкаларын да куллана, конфетиын да куллана, ләкин ул мәгънәне бозмый. Ә менә, ни кызганыч, бар шундый режиссерлар, мәгънә алар өчен бөтенләй мөһим түгел. Аларга менә бу утлар, аларга менә бу вау-эффект дибез инде бүгенге заманда, аларга менә шул шоу кызык, вау-эффект кызык. Пәрдә ачылып киткәч, о-о, төтен булуы анда, мәсәлән, йә, фу, дип, он, нитү, ул бит инде утта, ул он матур итеп, аннары идәнгә ята. Менә кемгәдер шул кызык. Шәхсән мин үзем мәгънә яклы. Мәгънәсе дә булсын, фишкасы да булсын. Бар бит андый режиссерлар. Димәк, алай да эшләп була. Әлегә дә баягы алтын урталык. Әйе, чама алтын урталык. Ә ул чаманы кем билгели? Бөтен кеше аңлый торган чамамы соң? Бөтен кеше таба аламы ул чаманы? Бөтен кешегә дә бирелмәгәндер инде аны аңлау, күрәсең. Бөтен кешегә дә бирелгән булса, бит инде бөтенесе аңлап куяр иде, чамалы гына куяр иде. Ә кемдер бит нәкъ менә шул форма белән мавыгып китә, фишкалар белән мавыгып китә. Димәк, чама юк дигән сүз.
Тагын бер цитата. бии, җырлый, уен коралында уйный белсәң, бөтенесен күрсәтергә кирәк. Сорамасалар да, үземнең һөнәремне күрсәтәм дип, чәчрәп торырга кирәк. Чамасы белән әрсез булсам да бик әйбәт. Риза, әрсезлекнең чиге кайда актерлар өчен? Чамасы бармы әрсезлекнең? Әрсезлекнең безнең һөнәрдә вакыт-вакыт кирәк икәнен аңладым. Теге яки бу ситуацияләрдән чыгып әйтәм инде мин моны. Шул ук Акчәчәкләр фильмы белән дә бәйләп була моны. Анда да мин теге бөтен үземнең тыйнаклыгымны э, бер йодрыкка э, төйнәп ә гөлшаһидә кеше табылмадымы әле дип каушап кына сораганнан юк шул табылмады не киләсең киләме әллә И шул дигәч, ярай килеп карарсың алайса кастингка дип, менә шулай иттереп насыйп булган роль иде ул. Димәк, мин шундый әрсезлегемне әз генә күрсәтмәгән булсам, башка кечерәк рольгә канәгать булып, шулай кайтып китә идем дә, шулай бәлки төшергән булыр идек. Бәлки генә инде ул. Ләкин Аллаһ Тәгалә бар җаен чыгара иде бит инде аның. Гөлшаһидә насыйп икән инде сиңа бар насыйп инде ул. Менә насыйп булды. һәм ә, э, мәсәлән театр училищесына кергән студент керергә җыенган студентларга да әйтәбез без аны яисә анда менә апушта укытам инде мин апушка кастингка килгән балаларга да әрсез булырга кирәк теге артист гомумән оялчан буламы бит инде тыйнак була ала оялчан була алмый Син оялчан икән, димәк, ул ниндидер эчтә ниндидер киеренкелек утыра. Ә киеренкелек булган кеше ул үзен үзе үзен онытып, ычкындырып җибәреп бу киеренкелекне, теге яисә бу рольгә кереп китә алмый. Тома, э, артист ул сәхнәдә ямьсез булудан курыкмаска тиеш, көлкеле булырга курыкмаска тиеш. Әйме, кайбер хатын-кызга менә авыр ул барьерны э, атлап чыгу. Чөнки хатын-кыз үзен матур итеп Күрсәтергә күнеккән, матур буласы килә аның тормышта да, сәхнәдә дә. Ләкин юк, артистка ул актриса, э, хатын-кыз кайвакыт анда фигурасында ямьсезлиләр име, толщинкалар киертеп бит инде, янда кылый, ямьсез, ниндидер сакауда булырга туры килә име, һәм аннан оялырга кирәкми. Тамашачы киресенчә э, шундый рольләрне ярата. Һәм мин актриса буларак үзем дә нәкъ менә шундый рольләрне күбрәк яратам. Ниндидер теге кыек, мыек, шунда сакау аксак, я анда чәчрәп тора, электровеник дибез инде, э, анда я староста кебек ниндидер усал, ама йөри торган героинялар бик үк кызык түгел инде ул дөресен генә әйткәндә. Һәм менә характерный персонажлар, алар күбрәк истә кала тамашачының. Димәк, сиңа мимимишнылык бик туры килеп бетми инде, ошамый. Юктыр, менә теге Гөлшаһидәне чыгарган заманнарда еш шул сорауны бирәләр, и Гөлшаһидә белән сезнең э, ниләр ошаганмы, характерлар ошаганмы, уртаклык бармы? Юк. Ул элек тә юк идеме, әллә инде үзгәрә барамы? Юк, ул вакытта да юк иде. Ул вакытта инде мин тагы да оторва идем. әле мин хәзер әзрәк тынычлана барам үсә олыгая мин кияүгә чыкканнан соң тынычландым чөнки артем да бик актив кеше мин дә икебез дә теге актив булып ут кабарга мөмкин иде шуңа күрә кемгәдер әлбәттә инде әз генә тынычланырга туры килде мәҗлесләрдә мәсәлән э, элек инде мин душа компании була ала идем хәзер юк мин күбрәк артем безнең э, күбрәк сөйли дә күбрәк көлдерә дә аның Осталыгы да бар ул әйбергә дип әйтәм инде. Ә, мин күбрәк аның ә, шаяруларына елмаеп көлеп утырам. Дип. Кай вакыт дип. Кайткач, кайткач яшәп бетербез. Әйе. Шул, ә былай юк Гөлшаһидә Гөлшаһидәнең эчке дөньясы белән минем эчке дөньям бигү туры килеп бетми. Мин миңа калса мин активрак э, Гөлшаһидәгә караганда. Әрсезлек турында әйттек. Ә көндәшлек, Көнләшү. Белмим, бәлки бардыр. Ну, минем аны сизергә вакытым да юк, миңа нәрсәгә кирәк соң ул? Нәрсәгә мин былай да тыгыз графигымны бүлеп тагын, а, теге миннән көнләшә, шуңа шулай дип әйткән ул, дип. Шуңа вакыт сарыф итеп булмый бит инде, Илнар. Эш муеннан ала, шөкер, Аллаһ Тәгалә мөмкинлекләр чыгарып тора, юлларын күрсәтеп тора. Ул эшләрне әкрен генә башкарып торабыз, инде кайсысын җиренә җиткереп, кайсысын бик үк җиткерә алмыйбыздыр бәлки. Эшне эше эшләнгәч инде шунда акчасы да килеп тора. Шулай итеп, тормышны әкрен генә алып барабыз. Э, андый көнләшүләргә, конфликтларга э, вакытны да, сәламәтлекне дә, энергияне дә сарыф итәсе килми. Чөнки син теге яисә бу әйбер турында уйлыйсың икән, ул энергияң шунда китә дигән сүз, имә. Инде бүтән нәрсә сине кызыксындырмый, син ашау пешергәндә дә, салат юганда да гел шуны уйлыйсың. Юк, алай, алай итеп яшәмәскә иде инде. Эш димәктән, э, Резда, синең бит инде эшчәнлек Тинчурин театры белән чикләнми. Театраль училищеда белем бирәсең. Шаян балалары белән эшлисең, Шаян телевидениесе белән. Аннан тыш Апуш студиясендә актерлык серләренә өйрәтәсең. Менә алар белән эшләгәндә сиңа бөтен җирдә бер үк балалар кебек тоелмыймы? Аларның саны чикләми моны, киләчәктә нәрсә көтәргә? Апуш дигәннән, Апуш чыннан да балалар өчен бик зур мөмкинлек булып чыкты ул. Ул теге кечкенә генә бер студия булып башлаган идек без аны. Без дип әйтәм инде, Алия Госмановна Фәйзрахманова безнең җитәкчебез Апушта. ул гомумән ничек башланып китте мин аны үзем дә онытканмын шулай башланып киткәнен алия госмановнаның интервьюсын укыгач ә бәтәй чыннан да шулай булды бит әле бу дим без бер елны ә, төркиядән кайтып киләбез бергәләшеп төркиягә дә йөрсез бит әле сез апуш белән генә эш бетмәялеме да төркияләргә дә йөрибез аллага шөкер ике гаилә бергәләшеп шулай очраклы рәвештә самолетта бергә туры килдек инде төнге очыш иде безнең Алия белән икәү, без бит икебез дә бер ата балалары. Аның да укытучысы Рәшт Мулгалевич Заһидуллин, минем дә укытучым Рәшт Мулгалевич Заһидуллин. Икәү ничектер бер теге бер нидә инде бер сукмакта, самолетта бастык та, әй, сөйләшәбез, төне буе моның белән сөйләшеп кайттык. Шул вакытта ул аның инде Кариев театрыннан киткән вакыты. балалар укыта ниндидер бер гимназия лицейда һәм әйтә инде менә шундый балалар театры ачасым килә ди инде татар телендә менә студия кружок түгәрәк кенә дә түгел ә менә профессиональ э, дәрәҗәдә э, спектакльләр куясы килә балалар белән һәм балалар өчен шуннан мин әйткәнмен икән хәзер искә төште инде ул минем шулай дип әйткәнем гүзәл рәмзиловна бик идейный кеше бит гүзәл рәмзиловна сәгыйтовага кереп карале син бу идеяң белән дигәнмен икән инде дидем Шул минем э, киңеш белән Алия Госмановна чыннан да кергән Гүзәл Рәмзилевнага. Ышанган бит бу миңа. Гүзәл Рәмзилевна, кара әле Алия, мин дә нәкъ шул фикер белән янып йөрим дип, Худайның рәхмәте, апуш дөньяга килде. Э, Алия Файзрахманованың тырышлыгы, үҗәтлеге белән ул инде түтү аны Аллаһ Тәгалә сәламәтлектән аермасын, идеяләреннән, тыңгысызлыгына, иҗади тыңгысызлыгыннан аермасын. Ул э, бик молодец кеше инде. Үзе дә тик тормый, балаларын да тик яткырмый әле әти әниләр дә тик утыртмый җитә ул бөтен кешегә ту ту субханалла шулай итеп э, апушта ә менә ике укучыбыз быел театр училищесына кереп киттеләр бәлки инде аллаһы боерса безнең коллегалар булырлар иван пугачев белән сөмбел фатыйхова безнең сәйдәш филиалыннан мин үзем сәйдәштә укытам э, балалар әле күптән түгел генә кастинг оештырып һәр филиалга диярлек яңа төркем җыелды балаларның төрлесе бар төрлесе бар казан баласы Чатырдап татарча сөйләшә. Минем үземнән дә шулай аптырыйлар иде. Син кайсы районнан? Мин Казаннан. Юк инде, болай татарча сөйләшүче Казан кызы булмый дип әйтәләр иде. Менә балалар арасында да шундыйлар бар, субханалла, бар. Ул әти-әнидән килә. Ул авылмы, ул шәһәрме, аңа карамый. Ул әти-әнидән килә. Ләкин, әлбәттә, без остазларның э, тырышлыгы белән генә булмый инде. Әти-әни, мәктәп, болар барсы да, барсы да һәм баланың үзенең теләге. Иң мөһиме, апушта балалар киләләр дә Аларга шул Апуш җене, театр җене кагыла. Менә безнең өчен иң шатландырганы шул. Алар өчен Апуш беренче урынга менә. Музыкалка да икенче нидә кала анда, икенче урында, бию дә, хореография дә. Бу әйбәтме, начармы, мин белмим, ләкин күбесе өчен бу шулай. Чөнки алар татар теленең модный икәнен аңлый башлыйлар. Татар теле ул ниндидер теге русчага күчәм инде. Колхозный тел түгел икән, авыл теле түгел икән, ә ул шәһәр теле, ул яшьләр теле һәм э, татар телендә сөйләшә белсәң, синең алдыңда шактый күп кенә мөмкинлекләр, кызыклы проектлар ачыла икән дигән фикергә алар инаналар һәм тырыша башлыйлар, Аллага шөкер. Нәкъ шулай, менә шундый балалар сиңа кимеде аз кебек тоелмыймы? Яңа төркем җыйдык дип әйтәм бит һәр филиалда диярлек. Менә Сәйдәштә дә яңа төркем балалары бар. Шактый көчлеләр, бигрәк тә егетләр. Гадәттә егетләр дефицит була малайлар, әмма менә төтфү, Аллага шөкер, егетләребез Сәйдәштә инде мин үзем укыта торган филиал турында әйтәм, Сәйдәштә э, кызлар да көчле, әмма егетләр көчлерәк һәм идейный менә максатчаннар алар, аларның теләкләре зур. Ә ярыйм мин, ярыйм мин дип торалар алар. Ачу килә инде, сүз дә юк, ачу килә балаларга да, орышып та атасың, кычкырып та атасың, алар кайвакыт, ну, Риздәп адам болай да була икән дип күзләрен шарландырып торалар, бик каты кычкырсаң. Э, балаларны тыңлату авыр, бигрәк тә инде кече төркемне 8 яшьтән 11 яшькә. Ләкин ничек тә уртак тел табарга тырышабыз. Кайберсен орышып кына ниндидер нәтиҗәгә китереп була, нәтиҗәгә ирешеп була. Кайберсен киресенчә, менә, менә, булдырмаса да, менә бит булдырасың, менә әсин булмый дисең, була бит, дип мактап кына. Һәрберсенә менә шулай итеп теге якын килергә тырышабыз. Балалар бар, булачак. Мин өметемне өзмим, сөйләшәләр, өйрәнәләр, кызыксыналар, шуңа күрә киләчәгебез бар. Киләчәк димәктән, менә була, әйтик, яшь актриса. Чибәр, бөтен кеше игътибар итә. үзен ул популяр дип хистә башлый менә шундый вакытта туктап калмас өчен ә, гел үсештә булу өчен син нәрсә эшлисең син үзең ничек үсәсең укыйсың ә ничек укымыйча булмый һәр вакыт үсештә булмасаң әнә теге актерның эчке пластилины ката ката ул. Аны аннары йомшартуы шундый авыр. Шуңа күрә һәрвакыт хәрәкәттә, һәрвакыт үсештә, камиллектә, камиллеккә омтылуда булырга кирәк шул. Китап укырга инде һичшиксез. Э, мин әскәр, бер көнне инде әскәргә дә аңлатам. Ә, мәкаль. Мәкаль аңлатам мин моңа. Нәрсәдер гомер буе укы дигән мәкаль мәгънәсе шул инде. Гомер буе өйрән, гомер буе укы. Һәм бу миңа шундый фраза әйтә. Ә, әти кебекме? Әти китап укый, бу шуны күрә һәм димәк нәтиҗә ясый икән бала. Юк, әйе, юкка гына әйтмиләр бит инде, баланы тәрбияләмә, үзеңне тәрбиялә, ул синең үрнәгеңдә үзе тәрбияләнә дип. Менә димәк әскәр өчен әти безнең укымышлы кеше, әти безнең китап укый, димәк әти безнең һәрвакыт үсештә. Менә шулай итеп китап укып, аннан соң балалар укытканда һәрвакыт үзеңдә үсештә булмасаң, алар сине таптап китәләр. Алар бит үзләре хәзер бик укымышлылар һәм бик э, күпне беләләр. Шуңа күрә алар белән бер дулкында булмасаң, алар әллә нинди уңайсыз сораулар биреп куясың. Ул сорауларга җавап бирмәсәң, синең укытучың була, укытучы буларак авторитетың да төшә. Шуңа күрә алар алдында да кызармас өчен укырга туры килә һәм укырга кирәк һәм физик яктан да э, буыннар катмасын өчен күпмедер барыбер шөгыльләнергә туры килә Рәзә син әңгәмәнең алдагырак өлешендә режиссер сүзен һичшиксез үтәргә ул куйган таләпләрне үтәргә дидең шулай да син сәхнәдә нәрсәдән һичшиксез баш тартыр идең нәрсәне эшли алмас идең шәрә чыга алмас идем мөгаен һәм мин аны шәрә чыгуны кирәк тапмас идем менә оправданный дигән сүз бар инде ме аклау әгәр дә ул акланган икән белмим әле менә беркайчан да беркайчан да димә дигән фраза бар менә ул фраза дөрес фраза беркайчан да беркайчан да димә бүгенге эчке тоемлавым буенча мин менә шәрә чишенеп чыкмас идем Андый тәкъдим менә шундый рольләр булдымы сиңа? Илгиз Зәйниевнең Мәдинә пьесасы буенча куелган Мәдинә спектакле бар. Бәлки караган тамашачы белә инде, әйме анда хыянәт, э, сөяркә, мин анда сөяркә ролендә, Артемның сөяркәсе, Артем өйләнгән кеше, мин аның сөяркәсе ролендә. Башта Илгиз Газинурович безгә бу пьесаны җибәрде дә, приказ чыкканча әле укыгыз әле диде инде укыдык та инде анда эчке күлмәк мәдинә эчке күлмәктән э, җәүдәт белән бергә бер түшәккә авалар э, бер түшәккә авалар э, фәлән төгән хатыны килеп керә мин уйлыйм инде я ходам нәрсәгә кирәк бу татар театр сәхнәсенә безнең сәхнәгә нәрсәгә кирәк без менә шәхсән безгә бу нәрсәгә кирәк илгизгә биш минутлык аудио фикерегезне көтәм диде бит инде ә шигъри текст белән язылган тексты Шәп инде. Мәдинәне бүген уйныйбыз. Тексты шәп. Мин башта сорыйм инде, ә бу синең пьесаңмы, әллә бу берәр тәрҗемәме дим. Чөнки ул татар пьесасына охшамаган э, не буенча инде. Сюжеты буенча дим соң инде. Э, темпераменты буенча. Үземнеке ди. Шуннан 5 минут Артем белән бер-беребезне бүлдерә-бүлдерә аудио яздырабыз инде Илгиз Газинуровичка. Илгиз моның теле бик шәп, камил, бу менә Шекспирлар, рәкый сәнбәтләр э, дәрәҗәсендә. Ләкин моның темасы бу нәрсәгә кирәк икән? Бу бит бик э, четрекле тема 18+, аннан татар менталитетына хыянәт итүне тамашачы моны аңлармы, кабул итәрме? Аңлавын аңлый инде аны. Хыянәтнең нәрсә икәнен татар да, чуваш та, марый да аңлый, ләкин кабул итәрме, кирәкме бу, барырмы бу? Ярар, фикерегезне аңладым, булды, рәхмәт. Э, тиздән э, приказ чыгачак, сез баш рольләрдә булачаксыз, диде. Һәм э, аңлатты инде, беренче репетицияләргә килгәч үк курыкмагыз. Мин монда бернинди кочаклашу, үбешү, ышкышу, шәрә йөрү, шәрәтән, шишенү андый әйберләр куймыйм. Мин аны режиссер буларак башкача хәл итәм, диде. Һәм алымнарын чыннан да тапты. Һәм ул алымнар бер карашка сәер кебек, ә бит тамашачы аңлый. Егет белән кыз ком, комсызланып алма ашыйлар. Һәм тамашачы бик яхшы аңлый ул вакытта егет белән кызның нәрсә белән шөгыльләнүен. Шуңа күрә режиссердан бик күп нәрсә тора. Әсәрдә шешенәләр, үбешәләр, ышкышалар, сикерәләр дигән әйбер ул әле сәхнәдә нәкъ шулай булырга тиеш дигән Сүз түгел. Э, режиссер менә шуның өчен кирәк тә. Ә инде Илгиз Газинуровичның драматург буларак та, режиссер буларак та, оештыручы буларак та сәләтен сөйләп бетерә торган түгел. Син Тинчурин театрының тугры актрисасы. Менә шушы театрдан, гомумән театрдан сине нәрсә китәргә мәҗбүр итәр иде? Ой, Аллам сакласын. Бер биш ел элек андый уйлар булды. Безнең педагогны театрдан куган заманнарда без ул э, әйберне бик авыр кичердек. Һәм андый уйлар булды. Ләкин тормыш дәвам итә һәм ул иң мөһиме укытучыбыз исән сау һәм сәләт беркайчан да югалмый, ул һичшиксез үзен табачак дигән ниндидер бер фикер Һәм якыннарның ярдәме белән без тугры калдык үзең әйтмешли тинчурин театрына һәм биш ел инде менә ансыз эшләп ятабыз сагынабыз ләкин тугры рәвештә хезмәт итүне дәвам итәбез э, чөнки безнең әле тамашачыбыз да бар үзебезнең без алар өчен Гомумән, без нәрсәгә кирәк соң театрда? Әгәр дә тамаша залы буш икән, артист нәрсәгә кирәк? Кием тегүче нәрсәгә кирәк? Бухгалтер нәрсәгә кирәк? Билетың сатылмый икән, зарплата түли алмыйсың икән. Ягъни тамашачы булмаса, театрда бер кеше дә кирәкми. Шуңа күрә без тамашачы өчен хезмәт итәбез. Ә безнең инде 17 ел эчендә, Аллага шөкер, үзебезнең тамашачыбыз бар. Артемның да, минем дә тамашачым бар дип без инде әйтә алабыз чөнки хәзер бит инде хат заманасы да ни дә түгел хәзер э, социаль челтәр заманасы алар һәрдаим язып торалар кайсы бу айда кайсы э, спектакльләрдә уйныйсыз даталарын язып җибәрегез әле без махсус сезгә килер идек без менә сезне карарга яратабыз дип аларга аның өчен алланың рәхмәтләре яусын без менә шул сүзләр безне канатландыра ага бүген миңа яздылар бүген мине теге ничек дип әйтим инде максатчан мине карарга килә тамашачы дип син инде канатланып сәхнәгә чыгасың җаваплылык тоясың мине яраткан тамашачы алдында мин э, кызарырга тиеш түгел мин э, начар күренергә тиеш түгел мин аларның өметен акларга тиешмен дигән әйбер белән чыгасың сәхнәгә менә без әйткән замана технологияләре аркасында э, тамашачы һәм сәхнәдәге инде бөек күрергә тиеш актер арасындагы дистанция артык нык кимеде булып тоелмыймы сиңа? Ул турыда уйлаганым юк иде, дөресен генә әйткәндә. Миңа алай тоелса, бәлки мин социаль челтәрләрдә утырмаган булыр идем. Мәсәлән, менә Эмиль Талипов бер генә дә социаль челтәрдә юк ул. Мин аны нәрсәгә ала икәнен белмим. Мин үзем теге Хызур телеканалында эшләгәндә интервьюга чакырдык без аны. Һәм аның турыда, аның социаль челтәрләре бер кайда юк иде. Вконтактеда да, теге хәзер ярамый торган социаль челтәрдә дә бер кайда юк Эмиль Талипов. Ә, ә, аның каравы, фанатлары, тугры тамашачылары бик күп. Димәк, социаль челтәрне алып бару, актив рәвештә алып бару әле сине популярлаштыра, синең тамашачыңны арттыра дигән сүз түгел. Мин алып бармыйм инде хәзер социаль челтәр. Элек мин бик нык алып барадыр идем, актив. Аннары ничектер менә нәрсәдер, мин аны аңлата да алмыйм. Теге Артемга гашык булган шикелле булды инде бу. Артемны күрә алмый идем. Аннары менә болай гына иттерде дә нәрсәдер. Дидем дә Артемга башка күз белән карый башладым. Мин хәзер дә шулай социаль челтәрне мин актив алып бара идем. Аннары нәрсәдер менә болай ттерде дә, миңа кызык булмый башлады. Мин анда хәзер кереп, кайвакыт менә минем шушы спектаклем бүген, минем иртәгә менә бу спектаклем ди- дип куя алам, яисә берәрсе мине билгеләсә, берәр тамашачы, мин ү- шуны үземә э, күчереп куя алам. Ә болай аны алып бару да миңа кызык түгел Ни өчендер? Чөнки юктыр кебек инде аның файдасы һәм нәтиҗәсе хәзер. Белмим, якынайган, артык якынайгандыр кебек түгел. Алай дистанцияне тота беләләр, язганда да матур гына язалар. Әлбәттә, бар шундый теге наглый дибез инде, артык наглый кешеләр бар. Ә менә Әллә нинди кирәкмәгән үтенечләр белән яза торган. Мин аларын юк, гафу итегез, ярдәм итә алмыйм дип кенә язам. Монысы минем сорау түгел сездә, монысы безнең эштә кызлар язган сорау. Гел баш рольләрдә булу ардырмыймы сине? Ә кем әйтте мине гел баш рольдә генә дип? Кайсы кыз ул? Юк, алар ялгышалар. Минем э, баш рольләр генә түгел, минем репертуарымда, багажда эпизод рольләр дә бар. Э, мәсәлән, мин э, Тантана премиясен Э, минем үзем генә алган бердән бер тантана премиям бар һәм ул яхшы иң яхшы эпизодик роль димәк минем репертуарда минем багажда икенче план гына түгел хәтта эпизодик рольләр дә бар икән дигән дәлил бу э, мине бер тапкыр теге тантананы шул эпизод иң яхшы эпизод белән алганда э, ну ди каприо котлыйм сине дип котлаган ие бер кеше чөнки мин елда диярлек Сез әйтмешли, баш рольләр белән номинациядә булып. Алмадым! Ә менә Сәйдәш йокысызлык дигән пьесада иммерсив спектакль бар иде безнең Лабиринт спектакль театр буенча йөри торган авторлар Резда Гарипова, Луиза Янсуар, режиссер Резда Гарипова. Э, андагы эпизодым Заһидә Тинчурин ролендә идем мин. Минем хәтта бер сүзем дә юк иде, бер җырым гына бар иде. Ничә минутлык идем икән ул сәхнә? Бер 10 минутлык сәхнә һәм минем анда бер җырым. Һәм шуның өчен мин иң яхшы эпизодик роль өчен тантананы алдым. Второго план дибез инде. Икенче пландагы рольләремдә шактый массалар да бар. Баралар. Роль... Бәлки мин төп ролем белән күбрәк истә каламдыр, төп рольләрем белән бәлки истә каламдыр, ә болай юк. Бер көнне ә, безнең өй янында инде Киров районында торабыз без. Бер чәчәк кибете бар. Мин шунда еш керәм чәчәк алырга. Мин үзем чәчәк бүләк итергә яратам. Ә бит галәмгә күбрәк биргән саен күбрәк килә диләр. Шуңа күрә мин берәр кая спектакльгә барсам, яисә концертка, менә балетка, операга барырга без бик яратабыз дус кызым белән. Бер дус кызым минем гел, "О, менә монда балет була, әйдә барабызмы?" Менә мин бер көнне генә аңа яздым әле, әйтәм, 5 ноябрьдә минем бик нык карыйсы килә торган балет бар, барабызмы? Я, мин синең белән, ди ул. Менә икәү йөрибез без. Һәм мин чәчәк алып барырга тырышам. Туган көннәргә барсаң бит инде хатын-кызга, яисә бәләкәй кыз кешегә барсаң да чәчәк алырга тырышам. Һәм менә шул чәчәк кибетендәге чәчәк сатучы кыз хатын мине белә булып чыкты инде актриса буларак. Һәм бер көнне Чулпан спектаклен уйнадык та анда мин Чулпан ролендә. Чәчәк тотып килә берәү, йөзе таныш инде, аңламыйм гына бит, кем соң әле. Үзенә дә әйтәм, о, таныш йөзләр, бик зур рәхмәт, дим, чәчәген алдым, кочакладым, пәрдә ябылды, исемә төшми генә бит. Шунда открыточкасы бар икән, анда язылган. Шушы, шушы, чәчәк кибетте коллективы дип мәйтәм. Ә, әйе бит әле, бу бит теге кыз. Шуннан э, мин моңа кереп рәхмәт әйттем. үзебезнең өй янында инде карыйм нидән инде тәрәзәдән карыйм пыяла ишектән аха э, алинә икән сатучы кердем дә әйтәм алинә рәхмәт сюрпризыгыз шәп булды бик зур рәхмәт чәчәкләрегез өчен шуннан ул әйтә инде менә сез ничек уйлыйсыз башка актрисалар үпкәләмиме сезгә бөтен чәчәкләр бит сезгә генә Мин әйтәм, гел миңа гына түгел. Аларга күбрәк дип бирәләр әле. Була, мин әйтәм, кайвакыт шундый спектакль, мәсәлән, мин баш рольдә, э, кемдер эпизодта гына аның туганы я дусты, я фанат, ну, поклоннигы, мәсәлән, килә дә, аңа бирә э, чәчәкне, миңа түгел, мин төп рольдә булсам да, мәсәлән, ул чәчәкле булып кайтып китә. Сез, мин әйтәм, ялгышасыз, шуның кебек бу. Мин гел баш рольләрдә генә түгел һәм чәчәкне миңа гына бирәләр дип әйтү ул дөрес түгел. Һәрбер артистның үзенең тамашачысы бар, һәрбер артистның үзенең поклоннигы бар. Кемдер теге артистны ярата, кемдер бу артистны ярата. Кемдер мине бәлки выскочка дип уйлыйдыр, әйме, татар, татарча дип, мине русчалатып әйткәндә. Кемдер минем бөтен рольләрем охшаш дияргә мөмкин, бөтен рольдә ул дияргә мөмкин, бу артык инде, бу инде күп инде дияргә мөмкин, туярга мөмкин. Барысы да мөмкин. Бөтен кешегә ярап бетеп булмый. Бөтен кешенең бөтен кешегә ошарга мин конфет та түгел, торт та түгел бит инде шуңа күрә. Синең рольләрең сиңа үзеңә ничек тәэсир итә? Тормышта ничек сиңа сине үзгәргә мәҗбүр итәме? Һәрбер персонажның, һәрбер образның ниндидер бер тәэсире кала. Сүнгән йолдызларның сәрвәреннән, мәсәлән, аскы күз кабагы сикереп калды. Менә бу плюсмы, минусмы, белмим инде. Неврологлар әйтер инде бу минус дип. Э, нәрсә дип әйтмәкче булам? Аның сәламәтлеккә дә йогынтысы, тәэсире бик зур, әлбәттә. Бигрәк тә инде драматик, трагик рольләрне э, тормышка ашырганда, син бит инде менә сәхнәдә елыйсың икән, елау бит инде ул, димәк, организм өчен стресс. Димәк, организм ниндидер бер авырлык кичерә. синең күзләрең елый мин бит инде аны ниндидер бер кнопкага басып кына елата алмыйм үземне юк андый тылсымлы кнопка менә бастым да күз яше килеп чыга торган мультиктагы кебек алай түгел мин елар өчен теге мәсәлән менә хәзер соңгы чыккан туган тумача премьерасын алыйк инде илгиз зәйниев э, режиссеры һәм авторы Мин анда иремне югалтам. Аны урманга киткән җиреннән агач бәреп үтерә. Иремне Артем Пескунов уйный, үземнең хәләл җефтем. Һәм мин аны югалтуны сәхнәдә күрсәтер өчен, тамашачыны ышандырыр өчен һәм Үзем мин моңа ышанырга мәҗбүр булам. Һәм мин чынлап та организмымны таушалдырам, һәр уйнаган саен мин Артемны югалттым дигән әйбер минем эчемдә утыра. Һәм, димәк, бу таушалдыра инде минем организмны һәм психиканы, һәм сәламәтлекне. Шуңа күрә һәрбер э, персонажның, һәрбер яңа рольнең тәэсире булмый калмый. Сәламәтлеккә дә, ләкин сез холык турында сорадыгыз бугай инде, әйме? Күбрәк холык турында. Э, холыкка да аның күпмедер барыбер бардыр инде. Бар, ничек инде булмасын. Мәсәлән, мин шул ук Мәдинәне башта аңламый идем бит инде. Нәрсәгә кирәк бу безнең репертуарга? Тамашачы бит инде моны нинди бозыклык күрсәтәсез сез дип кабул итәчәк. Ләкин мин аны үземчә акладым, үзем өчен. Мәдинәне дә акладым. э, героиня буларак ни өчен менә ул кеше тормышына кысыла шулай э, кысылмас иде җәүдәт аны алдый ул әйтә инде менә мине хәзер гафу ит мине хәзер кабул ит һәм э, әгәр дә мин сине алдасам мин сине ташласам мин менә черим бетим минем тамырым корысын ди һәм мин Ант итә ул шулай итеп, мин аңа ышанам. Шуңа күрә без мөнәсәбәтләрне дәвам итәбез. Һәм ул мине ташлый һәм авариягә эләгеп, янып үлә. Һәм баласы да тумый кала, һәм аның чыннан да тамыры корый. Безгә пьеса автор нәрсә әйтмәкче була? Сабак. Сабак. Һәм ул тамашачыга гына түгел, без аны уйнаучы артистлар да, әлбәттә, үзебез дә моннан сабак алабыз. Буш сүзләр ыргытма, гөнаһ кылма, вәгъдәле, буш вәгъдәләр бирмә. Биргәнсең икән, э, тормышка ашыр, вәгъдәңдә, сүзеңдә тор. Гаилә бозма. Аллаһ Тәгалә башыңа суга. Бездә тормышта еш әртисләргә туры киләме сиңа? Пискунов янында гына булса инде. Һәр хатын-кыз артистка инде өйдә күпмедер дәрәҗәдә. Ирне җайлап, майлап тотарга кирәк бит инде барыбер, ансыз булмый.
Резидә Артем белән башладык, Артем белән тәмамлыйбыз.